Di antara kakawalannya, Palui tamasuk urang nang paling nyaman hidup. Karna rumah kada manyiwa, baras, iwak, gula, uyah wan asam kada manukar, ditambah pulang bini langkar. Oleh karna itu banyak kakawalannya nang bahiri wan kahidupan Palui. Aku ini dipandang haja sanang hidup, tapi hati rasa dikarukut bidawang saribu, ujar Palui. Haw, kanapa maka kaya itu Lui? ujar Garbus. Maklum haja hidupku ini sugih umpat mintuha, ujar Palui. Biar umpat mintuha kada jadi sual, dibanding aku ini nang pas-pasan dicari sahari dimakan sahari, ujar Garbus. Si Garbus masih untung kalu dicari dimakan sahari, tapi aku ini sampai tatumpang-tumpang hutang, ujar Tuhalus umpat jua menyurung pandir. Bubuhan ikam jangan talalu mamuji, karna aku ini muha haja nang lihum tapi hati manangis, ujar Palui. Jangan ditangisi Lui ai, mustinya disyukuri, ujar Tulamak. Aku ini kalihatannya haja sanang tapi sabujurnya aku garing, makanya aku bulang-bulik ka duktur, ujar Palui. Garing napa Lui Lui? ujar Garbus. Samalam aku ka manteri kasihatan lalu disuruhnya ka puskesmas kalu parlu ka dukter spesialis, sahut Palui. Oh, ikam kana panyakit dalam pulang kah Lui? ujar Garbus. Imbah kukisahakan wan manteri lalu dipadahakannya panyakitku adalah panyakit urang banyak yaitu panyakit hati. Tapi biarpun kana panyakit hati awakku kada kuning, ujar Palui. Kalu kaya itu lakasi baubat sabalum talambat dan sabalum manjangkit wan kami, ujar Tulamak manyuruh. Samalam jua aku sudah ka adukter dan sudah jua ka alaboraturium, ujar Palui. Kaya apa hasilnya Lui, apakah bujur ikam kana panyakit liver? ujar Garbus. Malah duktur tatawa malihat hasil ronsenku, ujar Palui. Kanapa ada nang anihkah Lui maka duktur tatawa? ujar Tulamak handak tahu. Ronsenku baik banar, kadada garing sama sakali, kadada cacat hatiku. Lalu kukisahakan wan duktur bahwa bujur haja aku sakit hati, Tapi kada karna kurang gula, ujar Palui. Lalu sakit hati napa? ujar Garbus, tarus tarang haja aku sakit hati karna sudah babarapa hari ini aku diancam handak disarak bini, ujar Palui pina sadih. Kada usah sakit hati Lui ai. Biar disarak bini, ikam kada rugi jua karna dahulunya ikam pun bahuma hanya bamudal sabuting tajak tumpul jua, ujar Tulamak manasihati. Palui hanyar haja manukarakan anaknya sapida mutur. Karna kada kawa manukar nang hanyar tapaksa inya manukar nang satangah pakai alias nang bakas. Nang panting masinnya masih tukcer. Ibarat manusia mangawini nang balu itu bapahala, ujar si Palui baparinsip. Siangnya Palui manyinggahi Garbus. Rancananya handak mambawai bajajalanan sambil mancubai sapida mutur anaknya itu. Bus. Ui Garbus, umpatkah bajalanan sambil mancubai sapida mutur anakku ini. Kamana ikam handak? Apakah ka Agambut atawa ka Ajambatan Barito? ujar Palui manawari Garbus. Ayu jea, kalu kaya itu kita ka Agambut haja mancari tapai, salajur mailangi bakas gandak ikam, ujar Garbus kahimungan. Ayu lakasi babuat wan pisit-pisit baingkut ka apinggangku, ujar Palui manyuruh. Ikam maanggap aku kampungan haja, disuruh baingkut. Aku sudah biasa maujek, nang baingkut ka apinggang itu bibinian, ujar Garbus. Lalu Palui mangacak gas manjalanakan sapida muturnya. Sampai di kilometer tiga ada razia, Palui disuruh bamandak. Stop pa, ka pinggir pa. Ada pamariksaan surat-surat, ujar pulisi sambil hurmatuan Palui. Ayu turun Bus, ada pamariksaan pulisi. Ikam kadada kasalahan napa-napa kalu Bus? ujar Palui manakuni Garbus. Bulih saya lihat surat-suratnya? ujar pulisi. Sampiyan mancari surat napa? Sapida mutur ini hanyar saminggu ditukar, ujar Palui. Nang panting surat ijin mangamudi, ujar pulisi. Sapida mutur ini adalah sapida mutur anakku, aku MAZIA, ujar Palui. Surat ijin mangamudi, ujar pulisi. Sudah kusambat tadi aku mamakai sapida mutur anangku ini kada parlu basurat ijin an. Masa pulisi kada parcaya, ini nah KTP ku, ujar Palui. Lui. Wii Palui. Ikam kada paham, pulisi itu mancari surat ijin mangamudi nang bangaran SIM, ujar Garbus. Sim itu napa Bus, sahut Palui bagamat. Sim itu rebuis, ujar Garbus. Oo. Rebuis kah? ujar Palui paham sambil pina manyasal karna inya kada baisian. Ini nah, suratnya pangganti sementara, ujar pulisi manjukung surat tilangnya manyuruh Palui mambayar ka aloket. Kalu kaya itu kita kada jadi ka Agambut Bus ai, duit gasan manukar tapai tapaksa tapakai mambayar tilang, ujar Palui sadih. Udah baminggu-minggu ini Garbus ngalu kapala mamikirakan bininya nang garing, sudah dibari makani macam, macam lungsur balum waras jua. Sudah jua inya bacari urang nang pintar, nang kawa batatamba tapi tatap bininya itu kada sing warasan. Parnah jua inya sampai ka palosok hutan Gunung Maratus sana. Kalu handak batatamba kada usah sajauh itu, di sini banyak haja nang bisa, ujar Palui. Sudah jua kudatangi pananambaan Julak Amrun, kai dadap wan Uwa Iduk nang tamasuk urang pintar di wadah kita ini. Macam-macam dibari sidin ramuan tapi balum waras jua, ujar Garbus. Ramuan lungsur kaya apa? ujar Palui. Macam-macamlah. Ada akar tarap, daun balimbing, humbut hanau dan ada jua. Buah jaring. Samunyaan sudah dicuba ada nang dijarang ada jua nang dirandam tapi balum waras jua. Apalagi buah. Jaring itu imbah dijarang dipadanakan sidin harus dimakan sarumahan supaya tahindar wan iblis-iblis nang bakaliaran di sakaliling rumah kita, ujar Garbus. Lalu kaya apa hasilnya imbah mamakan jaring itu? ujar Palui batakun. Hasilnya siang malam kami tumbur sarumahan karna kantut babau jaring, ujar Garbus. Mungkin balum juduhnya nang mawarasi, ujar Palui. Tulung Lui cariakan pananambaannya, mungkin ada kakawalan ikam nang tahu urang pintar itu, ujar Garbus minta tulung. Kita batatawakalan haja, mudahan ada ubat atawa pananambaan nang cucuk mawarasi, ujar Palui. Aku basarahuan ikam haja Lui ai karna aku rasa buntu banar pikiran bila bini garing karna kada kawa diapa-apa, ujar Garbus lihum. Kaina kamarian kubawaakan pananambaannya, mudahan inya kawa manulung bini ikam, ujar Palui wayah kamarian naya Palui datang wan pananambaan itu, Imbah mamariksa bininya, lalu Garbus baucap, Anum banar umurnya dan baju salawarnya barasih banar pananambaan nang ikam bawa itu, biasanya urang pintar itu pina angker mambari takutan, basisingut bajanggut. Sidin itu pananambaan mana Lui? ujar Garbus. Inya itu kamanakanku si Karim nang dahulu pina kurus karing bahingusan, ujar Palui. Manyalin kajian siapa maka bisa banar mananambai biniku, imbah ditatambainya lalu pina banyaman awaknya, ujar Garbus. Inya itu tamasuk urang pintar jua, kalu kada pintar pasti inya kada kawa jadi mantri, lima walas tahun sakulahnya talu kali kada naik, ujar Palui baagak baisi kamanakan pintar.